Salam dostlar. Durdur kamerany ýokarak süýşüräň. Hä, ana boldy. Men tanaýaňyzmy? Men uzynja. Görşüňiz ýaly, men bir žiraf. Men size özüm barada We men ýa žiraflar barada käbir maglumatlar bereýin. Meniň beýleki haýwanlardan tapawutly bolan esas aýratynlygym boýumyň uzynlygydyr. Boýumyň uzynlygy bäş-alty metr bolýar. Olam uzyn üç adamyň boýy ýaly. Boýnumyz we aýaklarymyzyň hersi bir metr segsen santimetr bolup, olam bir adam boýy bilen deň. Adamyň boýnunda ýedi sany süňk bar. Onda pikir ediň, mende näçe sanak barka? Şo-ol uzyn boýnuma garamazdan, mende-de ýedi sanak süňk bar. Ýöne, adamlaryňkydan tapawutlanyp, meniň boýnumdaky süňkleriň hersiniň arasy ýigrimi bäş santimetr, adamlaryňky bolsa bäş santimetr. Boýum uzyn bolany üçin, agaçlaryň üst şahalaryna, Ýagny hiç bir haýwan ýetmeýän ýerindäki ýapraklardan we miwelerden arkaýyn iýmitlenip bilýän. Meniň dilimiň reňki haýsy reňkde, pikirlenip gördüňizmi? Meniň dilim gara ýa-da melewşe reňklere ýakyn bolýar. Dilimiň bu reňkde bolmagy ony günden ýanmakdan goraýar. Şonuň üçinem men arkaýyn dilimi çykaryp bilýän. Meniň dilim kyrk alty santimetr uzynlykda bolýar we men iýmit üçin ony uzyn edip elli bäş santimetr uzaldyp bilýän. Siziň diliňizden bäş esse uzyn bolýar. Biz dilimiz bilen ýüzümizi, gulagymyzy arsalap bilýän ýeke-täk haýwandyrys. Toýnagymyzyň diametri otuz santimetr bolup, olam bir nahar iýen tabagyň diametri bilen deň. Meniň burnum edil agzym ýaly, islän wagtym burun deşiklerimi ýapyp bilýän. Siz bir minutda on iki, on bäş gezek dem alýan bolsaňyz, men bir minutda ýigrimiden hem köpräk gezek dem alýan. Meniň tenimdäki tegmiller owadan gerek? Uzakdan meňzeş görünseler-de, tegmilleriň hersi dürli-dürli bolýar. Edil, adamlaryň başam barmaklarynyň yzy ýaly, biziň hem tegmillerimiz biri-birine meňzänok. Biz şahly dünýä inýäris. Ýöne täze dünýä inen žiraflaryň şahlary başda azajyk ýasyrak bolýar, soňra ýokaryk galýar. Biziň ýüregimiziň uzynlygy altmyş sentimetr, we agramy on bir kilogram, olam kiçi bir itiň agramy bilen deň, ýa-da elli sany adam ýüregi bilen deň diýsek kem bolar. Waww huuw hezil etdik gaty gowy ýüzýäs gerek ýöne edil beýle däl bu bir diňe kompýuterde ýasalan wideo aslynda biz žiraflaryň aýaklary we boýunlary uzyn bolany üçin Ýüzüp bilmeýäris. Ýöne ýüzmek gyzykly öýtýän. Ýüzmek diýdim, suw diýdim welin, men suwsadym. Siz žiraflaryň suw içip duranyny gördüňizmi? Men suw içýän wagtym öňdäki aýaklarymy açýan we galdyrýan. Munuň sebäbi, suw içmek üçin başymy aşak edemde, gan basyşym artýar. Bu duruş şekli gan basyşymyň artmasynyň öňüni alýar. Men eglip durkam, dürli ýyrtyjy haýwanyň üstüme böküp münmeleri aňsat bolýar. Şonuň üçin men edil ýygy-ýygydan suw içmeýärin. Maňa ýygy-ýygydan suw içmek hem geregem däl. Sebäbi iýýän ýaşajyk ýapraklarymyň ýetmiş göterimi suwdan durýar. Käwagt arassaja suw tapsam we daş-töwerekde üstüme abanja howp bolmasa, Ana şonda ilki bilen daş-töwerege seretýän, soňam aşak gelip suw içýän. Men Afrikanyň tropik we subtropik böleklerindäki çaýyrlyk we uly agaçly ýerlerinde ýaşaýaryn. Kyrk, altmyş dürli agaçlardan iýmitlenýärin. Olaryň arasynda dikenleri hem bar. Meniň dilim diken ýaly ýiti zatlara çydamlydyr. Men günde On alty ýa-da ýigrimi sagadymy iýmek bilen geçirýän. Jemi kyrk bäş kilogram ýaprak iýýän. Edil hasaplasak bir ýüz on dört sany kelem iýen ýalak bolýar. Soňam şeýle semreýäs, ýok, edil beýle däl. Biziň agramymyz iki sany aýynyň agramy bilen deň bolup, sekiz ýüz kilograma deň. Şeýle iýýäs, iýýäs. Sebäbi bizde dört aşgazan bar. Meniň görme, ys alma we eşitme duýgularymyň ählisem gaty gowy. Ýöne esasysy görme duýgym. Men bir kilometr uzaklykdan gelýän ýolbarsy hem görüp bilýän. Biz žiraflar günde iki sagat ýatýarys. Biz dik durup hem ýatyp bilýäris. Ýöne köplenç ýatanymyzda kellämizi bedenimize ýaplaýarys. Žiraflar topar bolup ýaşaýarlar. Biziň bir toparymyzda on bäş sany žiraf bolýar. Biz bir-birimiz bilen kän urşmaýarys. Urşaýsak hem kellelerimizi çakyşdyrýarys. Ýigrimi ýaşly bir žirafyň kellesiniň agramy otuz kilogram bolýar. Ene žiraflar on bäş aýlap çagalaryny garnyna göterýärler we bir ene žirafyň ömri boýunça on iki sany çagasy bolýar. Täze dünýä inen žiraflar otuz-kyrk minutdan soň başda azajyk çaýkanyp, soňam gowy edip ýöräp başlaýarlar. Olar entek güýçsüz bolany üçin, biz uly žiraflar olary ýolbars ýaly ýabany haýwanlardan goramaly bolýarys. Şonuň üçin hem hemişe biz agzybir bolmaly. Biz biri-birimiz bilen guýruklarymyzy hereketlenip habarlaşýarys. Haçan-da, biz ýolbarsdan gaçanymyzda, boýumyzyň uzyndygy sebäpli ylgamak kyn düşýär we çukura zada gaçyp bilýäris. Biz sagatda elli iki kilometr tizlikde ylgap bilýäris. Ýolbarslar hem biziň uzyn aýaklarymyz bilen depişimizden gorkýarlar. Biz žiraflaryň hem Dürli görnüşleri bar. Geliň olary öwreneliň. Doktor žiraflar, palçy žiraflar, öýdeçi, üm, ynanarsyňyzmy şeý diýsem? Ýok. Biz žiraflaryň görnüşleri ýaşaýan ýerimiz we tenimiziň reňkleri boýunça tapawutlanýar. Ak reňkli bir žiraf bolarmy? diýeniňiz boldy gerek, şony eşiden ýalyňam boldum. Hawa, olar ýaly žiraf hem bar. Ýöne ak žiraflar örän az bolup, olar gorag astynda saklanýar we olar Keniýada ýaşaýarlar. Käbir dünýäde takmynan togsan ýedi müň bäş ýüz žiraf bar. Olaryň takmynan bir müň alty ýüz sanysy haýwanat bagynda saklanýar. Dünýäde biz žiraflaryň sany gün-günden azalýar. Biziň sanymyz öňki ýyllardan kyrk göterim peseldi. Munuň sebäbi näme bilýäňizmi? Biz žiraflary biziň süňkümiz ýa-da derimiz üçin rugsatsyz awlaýarlar. Biziň süňkümizden ýa-da derimizden dürli-dürli zatlar ýasaýarlar. Biziň derimizden ädik. Tüýümizden şaý sep, guýrugymyzdan mata dikmek üçin ýüp ýasaýarlar. Guýrugymyzy öýleriň içinde bezeg üçin hem asyp goýýarlar. Guýrugymyzdan siňek öldürýän gural hem ýasaýarlar. Biziň süňkümizden pyçak ýadyti zatlaryň tutawaçlary ýasalýar. Şol zatlar üçin hem bizi awlaýarlar. Ýöne häzirki wagtda biz goran saklanýas. Men we meniň ýaly žiraflaryň ömri takmynan ýigrimi bäş ýyldyr we bizi bir zat ýasamak üçin ulanyp, biziň ömrümizi şeýdip azaldýarlar. Haýwanat bagyna gelseňiz, bizi görüp bilersiňiz. Dostlar, haçanda siz haýwanat bagyna geleniňizde, bize öz iýen zatlaryňyzdan ýa-da iýilýän zat uzatmaň, sebäbi biz çydap bilmän olary iýýäs. Ýöne olar bize peýdaly däl. Bize haýwanat bagnyň işgärleri ýere iýmit berýärler. Gaty beresiňiz gelse, hökman haýwanat bagnyň işgärlerinden rugsat alyň bolýarmy? Ine, bu gezek wideomyzda-da meni tanadyňyz. Sag boluň!